Tfajtilek bl-Ingliż, ħalli tiġi eżatt bħal tal-istazzjon. U fil-fatt eħe, hemm hu number one. Fil-fatt, Alfred, ħafna nies jaħsbu li jridu jibdlu kollox f'ħajjithom biex jagħmlu l-progress. Mela jekk illum ma niċċaqlaqx, niekol li jiftilli, nixrob li jiftilli, meta jkolli aptit nixrob l-ilma meta le le, irrid nibdel kollox f'salt? Inkella mhux se nirqaq. Però fil-verità ma taħdimx hekk. Irridu niffukaw fuq oġġett wieħed fil-ġimgħa, pereżempju, jew oġġett wieħed kuljum. Mela ejja ngħidu illi, ħa nġib eżempju bik, Alfred, jekk ma jimpurtax, ejja ngħidu li inti ma tantx tixrob ilma. Tgħid, illum ħa nibdel oġġett wieħed, illum ħa nżid l-ilma. Tajjeb? Mela dak diġà hija ħaġa waħda hemm u ħa. Rajtu kemm joħroġ ġid minn din is-slot? Prosit mill-ewwel. Jekk int imqar tiffoka li dil-ġimgħa żżid kemm tixrob ilma, diġà għamilt pass kbir 'il quddiem. Imbagħad ngħidu l-ġimgħa d-dieħla ħa niftiehem ma' Ġorġ u ħa mmur nimxi l-belt, pereżempju, u dik insomma. Tista' tmur illejla, pereżempju? Tista' tmur illejla, f'imni għamel naqra sunblock għax is-sħana diġà bdiet. Mhux wara s-sitta l-aħjar. Wara s-sitta ideali jgħidu. Issa, allura jekk intom żammejtuha għal dik il-ġimgħa, tajjeb, u mbagħad biż-żmien qisha tant rajtuha li bqajtu tagħmluha, dik il-ħaġa waħda illi għamiltu l-ġimgħa d-dieħla, ara fit-tul taż-żmien kemm ħa tħalli differenza. Għaliex? Għax qed ngħidu jiena drajt l-ilma, l-ewwel ġimgħa, it-tieni ġimgħa drajt nagħmel il-mixja, it-tielet ġimgħa ngħid, pereżempju, isma', ħa naqta', għall-mod tal-kelma, dak il-vizzju illi għandi illi naqbad niekol, pereżempju, quddiem it-television u ma nieqafx. Ngħid pereżempju, quddiem it-television ħa nagħmel regola illi ma nieħux miegħi ikel. Imma nieħu pereżempju ħdejja ilma, nieħu pereżempju xi ftit nuts ħalli noqgħod innaqqar naqra lewż flok ma nnaqqar iċ-ċikkulata, nieħu pereżempju chewing gum ħalli qisu bin-nervi li jkolli nkun irrid noqgħod nomgħod, nomgħod fiċ-chewing gum. Qisek allura qbadt it-tielet drawwa. Issa immaġina, Alfred, kieku din il-ħaġa, Kieku dik l-oġġett wieħed li qed tiffoka fuqu dik il-ġimgħa tibqa' ġġemgħhom flimkien, ara, fit-tul taż-żmien, x'differenzi ħa nagħmlu. Mela mhux vera illi inti trid tibdel kollox f'salt, anzi, sabu li iktar ma tipprova taqleb id-dinja f'salt, iktar ħa jkollok frakass. Għax int ħa tgħid jiena mhux imdorrija hekk, mhux qed inlaħħaq, xi stress, ma nista' nagħmel xejn, xi dwejjeb, uupp! Kemm kont komda qabel! U nerġgħu nispiċċaw back to square one. U dak huwa li jagħmlu ħafna nies meta jaraw il-progress tagħhom bħala dieta, jgħidulek jiena qiegħda bid-dieta. Jiġifieri anke meta jgħiduhielek Alfred tgħid jiġifieri di beħsiebha l-mod tal-kelma tagħmel sitt ġimgħat kollox preċiż imbagħad terġa' tmur għall-ħajja l-antika wara t-tieġ tat-tifla pereżempju jew wara li għandha l-praċett jew wara l-kriżma. Le, aħna rridu narawha bħala sistema. illi meta inti bdejt tibdel oġġett-oġġett-oġġett, grazzi għal dawk il-bidliet flimkien fit-tul taż-żmien, ħa jħallulek ir-riżultati. Insew il-kelma dieta, iktar iffukaw fuq jiena, kif nixtieq li nħossni, li nidher u li naġixxi. La ħa nħossni sew, la ħa nidher sew u laqqas ħa naġixxi sew jekk jiena nipprova nibdel kollox f'salt. Dik importanti ħafna. Mela jiġifieri, kollox bil-mod qed tibdel. Jekk ħa tiffoka fuq oġġett oġġett, ħa tkun ħafna inqas ta' stress il-ħaġa. Għax inti ma rridx tibdel kollox, hemm hi fil-fatt ara, A little progress each day adds up to big results. Tajjeb? Jiġifieri, jekk aħna nsemmu sempliċiment plejer tal-futbol issa li ġej il-World Cup, Alfred. Dan ma tweledx tifel jilgħab il-futbol mill-ewwel. Hemm min jgħidlek Pele jekk twieled jilgħab il-futbol. Ta' 17.
Twieled jimxi l-ewwel. Mhux hekk. Imbagħad fil-final kontra l-Iżvezja, skorja skorja tnejn jew tlieta. Qed tara?
Kellu 70. Ma naqalax l-istorja.
Insomma, ġifiri dan ta' l ma l-ewwel jimxi. Debutta fis-semifinali kontra Franza, Mr. Zban. Umbat, fil-finali kontra l-Iżvezja rebħu l-Brażil 3-1 u skorja tnejn jew tlieta. Tajjeb wisq.
Pele x'għamel, beda jimxi? Biż-żmien beda jiġġoggja? Idħol Google, idħol Google. Fittixlu naqra. Għamel Pele, id-debutt ta' Pele fit-Tazza tad-Dinja u jgħidlek. Ħa nara inhiex korrett. Prosit. Iċċekkja l-memorja.
Iċċekkja l-memorja.
Issa, iċċekkja wkoll dil-. Franza.
Franza, Brażil, semi-final.
U ħa ngħidlek tiċċekkja wkoll dil-kwotas. Battela final mal-Iżvezja u Skoja tnejn.
Mhux jekk. Le, ħalli nara l-memorja, issa l-quote. Issa naraw il-quote, prosit. Għax inti għad, pass pass.
Moħħi kien fuq Pele, issa ħajġi fuq hekk. Għadha tibra fajn l-aħħar.
Mela, u dil-quote li kellna ħajtlobna għad-direttur.
Erġa' tih il-kop. Illi bażikament qed tgħidlek illi isma', iddeċiedi. Let today be the day you give up who you've been for who you can become. Daqs hekk. Mela hawn nies, Alfred, u din hija xi ħaġa ġifieri mad-dinja kollha ta' mhux Malta biss, illi u le għax jiena dejjem naqa' u le taf kemm-il darba ppruvajt qabel qatt ma rnexxieli. Għidt jiena, illum spiċċat dik il-persuna l-antika. Mil-lum 'il quddiem b'dik il-bidla waħda kbira li ħa nkun qed nagħmel. fil-ġimgħa, tajjeb, mela bidla waħda għall-ġimgħa sħiħa, permezz tagħha jiena ħa niġi dik il-persuna ġdida. Jekk nistgħu naraw l-aħħar żewġ ritratti wkoll, jekk jogħġbu d-Direttur għax pruvajt ngħaqqadhom anke magħha. Mela, If you do what you have always done, you'll get what you have always gotten. Dak x'jiġifieri? Mela dak ifisser, Alfred, illi jekk aħna ħa nibqgħu nagħmlu l-istess affarijiet li għamilna qabel, Ma nistgħux nippretendu li r-riżultat ħa jiġi differenti. Dan minn jgħidlek pereżempju ppruvajt riċetta jien, naf, ħa nsemmi kejk, ħa, ħa naqbdu mal-kejk, u ġieni maħruq. Erġajt ppruvajtu u reġa' nħaraqli. Isma', jekk inti ma biddiltx kemm pereżempju dewwimtu fuq in-nar, jew ma biddiltx it-temperatura, l-istess riżultat ħa jkollok. Mela darb'oħra ibdel it-temperatura jew ibdel kemm iddewwmu fil-forn. L-istess ħaġa fejn jidħol aħna jekk irridu nixxejpjaw, jekk irridu nirqaqu, jekk iridu nidhru aħjar, illi jekk int ħa tibqa' tagħmel li kont qed tagħmel, sena wara sena, hemm min jgħidlek, tlajt ħames kilos, inżilt ħames kilos, tlajt ħames kilos, inżilt ħames kilos, inti ħa tibqa' ġġib l-istess riżultati, jekk mhux agħar, jekk l-affarijiet mhumiex se jinbidlu. Għax fil-fatt il-progress, grazzi d-direttur hemmhekk, ħa jsir bħal pjanta, semmejna l-Pelé aħna, semmejna bniedem li telaq, l-ewwel jimxi, imbagħad jiġġoggja, imbagħad jilgħab il-futbol u mbagħad spiċċa rebaħ il-World Cup. L-istess bħall-pjanta. Tibda mix-xejn, dejjem tikber tikber tikber. Biż-żmien, jiġu r-riżultati u mbagħad il-ballun ikun f'saqajna, la tkellimna fuq il-futbol Alfred, niddeċiedu aħna nerġgħux immorru għall-ħajja l-antika jew le. Imma jekk il-pedamenti jkun sod, għax il-bidliet għamilthom bil-mod u għamilthom fit-tul taż-żmien, normalment dawk ir-riżultati, jekk il-Bambin irid, inżommuhom. Grazzi ħafna Matteus Gresso, min ixtieq jagħmillu xi domanda partikolari għandu iċempel l-uffiċċju Calamita 218201920. L-importanti